leilung erawh hi cu mihring fate a pe ani sam zal hlei nga hlei ruknak van khi van na tiang khin jehovah ta ase asinain vawlei cu minung fale sinah a pe kan sa fain sei rual ang le ha kan dilak te rak ka zul lo van khi Van hna tiang khin Jehovah ta a si. Asinain vawlei cu midong fale sinah a pek.
Lo let rawh. Van khi lalpa van te nia. Van khi bawipa van an si. Leilung ero hi cu Vawlei tu hi cu mihrin fa te hnen a pe ni minung fa le sinah a pe Hallelujah Amen Lalpa su fakin mo se Amen Zane kan zir tur thu pui tur chu Tu sana mun kan i kan i ruah ti ding mi a tlang pi cu thu nei na ni nawl ngeih nak nawl ngeih nak te salai thu nei na ni nawl ngeih nak Pathian ma kuin tong ta yang Pathian mai ka kun in thla cham a si Hallelujah lalpa chi pai kam pu ka che amen lalpa hlau om le turin boy ni thlarau min pe lova tu mai hlau turin min du lova ni amen chu ban chun lalpa zai a fa ni chu min hria chho tir leng che amen thlarau tilim kan som che amen kan zavai thilunga thu sei la keimah nih thlarau dik tak ka siam thar le la lalpa sual a tho zong zong ti rem turin lalpa thu lei lamin pek chu min hriat fi ti leng che amen lalpa hming thil in kan fak e amen lom thu kan sei chung zong sung chu isua min kan di le amen lalpa su fake mo se amen misali kan samon thu pui tur kha thu nei na ti ni a tu sani tawngtha ka le ruah ti ding mi a tlang pi chu nawl ngeihnak ti se

Bible atang lal thunei sia kan en lok do ni. Bible in siang parang ni nor an ngai ning kha kan zo lai. Sani ka sei tu ri khia thiam tumin zan dang ai lo ngai thau la ka tua. Tu zana ka chip mi hi nan tai thiam kho na ding cha zan dang nak in van ngai deu lo ti ka ka du. Chak eh halkha mun tina ka kal kwal seng lo. Halkha mun ke ba hin kai chok in ka fak kho lo.

kemah khan rak i kalpi ko sual na thaw lo tlang fai la sual rian tuannak kha rak kangh dih law lalpan mang si ro se bawipa in mang ko se hallelujah amen Esther bu kan en chuan Esther cha kan zo sia chun lal ahasue ra om ani sang parang ahar har suras aum a om ani ramza le somhni pasarih a hotu nia ramza le kul le sarih ah siangpahrang a hruaitu a si i lal ropui tak ani siangpahrang lian ngan tatak a si kan hre vek do kan ngal di chang anu pui chu Esther ni a anupi chu Esther a si Judah mi ni pok ani Judah mi phun a si phone ni ma sila chu ti lai chuan sibainsara chu leo chan a chun a khon bol la minister te singa chuan choi akot tangi rian a tuan tu Paul huan chi Paul laka chun Judah ho ho em em tu mi pakhat om ani. Judah mi pon a hua tuk mi minung pakhat om. Chu chu Haman ani.
Chu chu Haman ase. Haman a chun Judah ho chu ho em em mai a. Haman ni chun Judah mi pon chu hua tuk ring ran na. Ti chimit vit tu min ma la ni. An ti lak te an chim mi ding in rian a tuan. Tahcun Haman a cun lal cu thlem ta ni. Cun Haman nih cun siangpahrang cu a van tuk forh. Judah ho a hek cer cer a. Judah mi kha a lei rawi peng na. Ti hlum vek turin lal cu thlem ani.
Thah dih dingin siangpahrang cu a ti.
Tahcun lal paw cu an le. Cun siangpahrang zong nih cun a sei cu lo awi ve ta mai. A chimmi cu a rak i zumh ve i. Judah ho zong zung ti lum na tu thu pek a chua ta ni zungbun a hnem. Judah mi vialte tha di ding in nawl kha a chuah i zungbun in sil kha a chon. Judah ho zong zung ti lum ve ka tu zungbun thu pek a nem hnan ta ni. Judah mi vialte tha nak dingah nawl pek nak zungbun kha anap mat chang. Ta chuan le. Chuah chun kal rawh le eh okay rawh le kha van keng ta fa ta chun thu pe kan chua ta chuah chun nol pe kha avan chuah i ram tin an kal dar ta ni mon ke ba khan an kal chang chun thu pek lal thu pek khan keng dar ta cho siang parang nol pek mi cho mun ke ba khan an thek pi e juda ho zong zong ti lum vek tur an ti ni joda mi vial te chu tha di ding ti kha se ta chun juda ho chu an lau em em me thu pe kan hu wangin kha nol pek kha juda min an mo cha khat an tri tok reng ran lal thu pe kan i tlat a zeicahti cun siangpahrang nawl chuahmi kha si u man ti danglam thei lo a ho hmanh nih an let in an an dang kho lo nimahsen lalpan an lo hriat lo cu sihmanhsehlaw bawi siangpahrang nih a rak hngalh lomi cu an nupi Esther kha Judah mi lo ni ti an nupi Esther kha Judah mi pun a si ti kha rak hngal hrimhrim lo ti hlum turon ni ve ta tlat mai ni thah dingmi lak ah a rak tel ve mi si tahchuan le Esther cu a hnam pui te ai o khan lal ma tin a tum ta ni chon le ami pun ai on Esther chu siang parang mai ka chun dir kha a tim chang kan he to chin tano choko chu kan thai don ko ko o ta chuan Esther chu lalpa le a khon bol misual pa haman chu choi a som ta ni chon Esther ni chon siang parang le akut tang haman chu rol ai kha som na Cho i ei tur te kha tui tak a siam saka. Rol ei ding kha tho tak tak in a chuan piak eh. Khu ta kan ei ang vera tui khan yang. Khe kai ini kan ei mi bantuk a tho mi kha sala. Pala te siam an yang.
Pala ta te na kha an sar la sala. Tui tak kha siam saka ne. Tho tak mi kan rol kha a chuan a chuan.
Lal chu lom ta ni. Cho chu siang parang cha ai lom tok. Nui vur vur mai ni. Ani thua ma ko. Lom khop mai à. Ai lom tok.
Ta lom lu tuk chuan le.
ai lawmh dok kha a nupui bulah chuan a nupi pawngah cun i duhtum in ding law ka pek vek ang che ai lo don na duh mi pauh ka hal kan pek ni lai avan ti ta chu Esther chuan ti hi a dil ta chu chan Esther ni tin avan hal kan na min zuwa sak ro ti nang yen ta kanun nak hi rak ka zuwa ko ti in sang fa anol lal chuan mak ka thiru tu ka ni siang parhak chu a kharwa a har tong rin ran tunge ti hum don che ho ni da an tha lai a chin rim ta ni a thin a hum chang Esther cha saita Esther ri chana van chim chang ai Judah ho ti lum tu thu pe ke chua lom Judah mi vialte tha dinga nol pai na chua chu Judah mi long kan ti ta ni Judah mi pun pai ka si chu a kan ti chang ai ka chun lal chu poi ti ta tu kan cho chu siang par hang ni chana poi ti tuk chang a ṭap zoihzoi mai a a ṭap thluahmah cang a chan cu a nupui ti hlum tu thupe ka lo chuah zei ruang ti sia cu a nupi thah dingmi nawl kha a rak chuah ve tai ka sai du tak choi hi ne he ka chim ka van du bi te chu hi se a nupui ti hlum tu thupek pawh ni ma se a nupi thah ding a nawl chuah mi va se man salo a ti danglam thei to lo ma chu chu zeitik na a let kho ti lo lal thu pek cu cu thaw pan i tlat zeica tisa cun siangpahrang nawl pek cu a donghnak bak a si anu pui po thi don ma se ti danglam thei ni to lo anu pi zong thi ding siman salo let kho a si ti lo lal thu pek cu thu to pani siangpahrang nawl pek cu a donghnak nawl pek kha sa lo lal thu pek cu thu to pani siangpahrang nawl pek cu a donghnak a si ti ngai na dang om to lo zeiti ti awk kha om ti lo ta cun lalpa chuan le George bawi pa nih cun hemi hi cu ti danglam thei to lo wangin he hi cu thlen kho asi ti lo caah thu pek thar ron chuah le ta nawl pek thar kha avan chuah tan juda ho chuan juda mi nih cun an mah ni lo in veng ve thei an ti thu pek a chuah an mah le an mah an rak i veng kho ko ti nawl pek kha chuah tan he thu ka soi chuah chan chu he bia ka chimnak a ruang cu lal thu pek chu thu to pania siangpahrang nawl a chuah mi bia cu a donghnak a si tu man ti danglam thei to lo ho man ni ma chu chu an let kho ti lo ama pa ti danglam thei to lo ama theng mang zong nih khan a let kho ti lo ani chuan ka sei du chai hi ni Asia chin ka chim nu mi chuma hi ase. Kan Pathian thu pek kan en don ani. Kan Pathian nawl pek kha kan hei sau ding mi chu. Hallelujah. Amen.
Kan Pathian thu pek kan sei don ani. Kan Pathian nawl pek kha kan chim ding mi chu se. Ti dang long thei to lo thu pek kan sei don ani.
thlen kho ti lo mi a nawl pek kha kan chim lai. Hallelujah. Amen. Genesis phung khat sang sompi paruka chuan Genesis angan pakhat a mek koleruk nak a chon. Pathian in kan an pui mi khing siamila. Pathian nih kanmah he ai lo i minung ser usih law tui cung a sangha cungah te ti cung i nga a ummi hna le cung leng sava cungah te van i a zuangmi van va cung hna le le bokvak cungah te vawlei i a lawnmi hna cungah le thu i nei tir ang u ti ni cun hna cungah cun nawl ngeih tan hau si a ti Pathian i mihring a siam te cungah chuan Pathian nih a sermi minung cungah cun thuneihnak pe ni nawl ngeihnak kha a pek hallelujah amen cucu lal thu pe ka ni cho chu siang parang nawl pek chu hallelujah amen Pathian in mihring a siam te chungah chuan Pathian nih a sermi minung chungah chun thuneihna pe ni nawl ngeihna kha pek van te chu lalpa van te ni a van ki bawi pa van an si e lei chu mihring te hnen a pe ni volei chu minung hna sinah a pek Khele thu nei na pek chu. He falai ano ngai na ka pek mi chu. Nangma le keima chunga min pe ni. Nangma le keima chunga kan pek ni se. Hallelujah.
Amen.
Van ti ko te chunga pe lo. Van chung mi na chunga pe lo. Van ti ko te chunga pe lo. Van chung mi na chunga pe lo. Van ti ko ta chia ram huai te chunga pe lo. Van chung mi tanga hlon asimi khonchia sena pe ka selo.
Setan na chunga pe bok lo. Setan chunga pe phone lo. Pathian cu mihring te cungah pe ni. Pathian nih cun minung cungah kan
Amen. Van cu lalpa van te ni a. Van cu bawipa van an si e. Lei cu mihring fa te ni na pe ni. Vawlei cu minung fa le sila pek mi si.
Nangmah le keimah nih a thu nei na min pe ni. Nangmah le keimah sila nawl ngaihnak kan pek. Cu cu lal thu pe kan ni a. Cu cu siang parang nawl chuah mi si. Thu to pa ni. A donghnak pe kya.
Amen.

ai chok thluahmah ko hi avak avak ta ai chok thluahmah cu dia kala kal lai chuan le dia kal thluahmah lio ah cun leiah chuan le volei ah cun tum khat chu voi khat cu pathian an pui siam mi hring hmuta pathian hi aa lomi sermi minung kha mu eng vai ge lei an pai kan ti chuan sai ruanga da volei ah hlon asi ti sia chuan pathian thu nei na a chu wang ani vana kit pathian no ngai na kha chu cha ase he lei an chuk ta ka chuan le volei van tlup a tum te tak nu ahcun le Pathian an pui siam mi hring hmu le ta Pathian puisa mi sal mi lung kha van hmu chang ai van a oe mem thu nei na lo nei bok sia van a huat tuk mi no ngai na khal arak nei phone hoi kan hre thiam em kan thai thiam mo van a thu nei du wangin pai tha kan ia van a no ngai adu ruanga panga hlot mi si leiah pathian an pui a hmu le vawlei ah pathian aa lo mi ka hmuh fawn van a o em em thu nei nan lo nei bok sia van a huat van a adu tuk mi no ngai nak kale an rak ngai fawn hoi ta chun chu thu nei chu a ot ta em em mai ni chu no ngai nak chu chu a chun a ngar tuk rin ran chang chu sak da na ngai tu thani

mi tam tak chuan Satan a chak zawk an ring thin mi tampi nih cun Satan a thawng deuh lai ti khan zumh tawn ani miah lo a si hrim hrim lo lei ah chuan vawlei ah cun mihring an chak zawk ani minung kha an thawng deuh engwangin nge kan ti chuan sei ruang ah dah a si kan ti se chu Eli thu dai chu mihring te ta ni hallelujah vawlei ah non minung ta se a ta ni lo ta si lo he le thil in chu mi khing ta ni he fale no ngai nak chu minung ta se he le ya chu mi khing kan chak so kan ni he fale chu minung kan thong dau la ba su ge mo se amen hallelujah amen chu wang chu satan la po hian cho cha chu satan song ni hin ava pe lo het tia ava ava thua ve lo ava chu sak lo va ava chu piak ve lo ava thlem ta ni a va tuk far a thlem top ani a tuk in a va tuk far am don lo wa ni a thlem ta ni zeicah ti sun angam lai lo caah va thlem tai lai lo caah khan a va tuk far thlem ta a va tuk far a va hing po chuan le cho chun minung zong nih chun thil lo ti sual ta thil sual kha rak tuah ve ai chu thu nei na chu cho no ngai nak chu setan kuta lo peta ni setan kuta khan van pek rom bu ruk chang som paruka chuan rom angan paruka mel hlai ruk naka chun tu po athuin oi boy chuin ni tia Misai nawl nawl nan ngeihmi hna sal paoh khan an si a ti. Tahchunh mihring chuan Jotham minung cu nih cun Satan thusuai lo awi avangin Satan a chimmi kha nawl chimmi kha aa zumh caah Satan a bawi a ṭang ta Satan sal ah cun a hong i cang a thu neihna cu a nawl ngaihnak cu Satan a kut ah hloh palh tan Satan kut cungah khan pek a hong si Satan a chuan le Satan nih cun Pathian in Pathian nih khing te thun in a pek mang chuan Pathian nih minung sinano ngaihnak a pek mi mang in he khuve a lo in tilal ve ne he fale hin a van i lal ter ve mi ka se tu na ka sei tu ri poi mo nia ato ka chim ding mi hi a biapi tuk hi unau te in man in kha thiam ani chuan kul ka nau na nan tlai thiam asina ne fian asia chuan in huan thlai thleng in mal som nen chang nan dum thlai tiak nan tla chho nak nan chau lai kum sari liam ta khan thlarau thi mi ron pia kum sari aluan chang me khat thiang thlarau ni avan ka chan e ka fapa ram tina ka tir don sia ka fapa ram kip a kan thla lai e tu na ka pek tu thu te sei chi nang che atua kan pek mi bia hi rak chim ton an khe thiam ani chon an thai thiam sia chun an huan thlai thing na ra thang atin an dum i chin mi tiang in a thai tlai tha lai hallelujah amen Satan cu mihring te thunei na pek mang chu alo in tilal ani.
Satan cu minung nawl ngaihnak mang chun arak ilal ta arak iboiter. Mihring te cu min opbet me ka min ti hreom ani. Minung ca kan uk chuah mai harsatna kha kan pek chuah ma. Rombung riat ah kan en chuan.
Robangat pariat nak kan zo sia chun. Thil siam zong zong te chuan. Sermi thil vialte ni chun. Rum le nau vei angin. nganau ngan fa bantukin pathian fa te lo lo nga kan i pathian fa le an lak tik chan kan nga thil siam zung zung te chuan sermi thil vialte ni chan rum le nau vai angin pathian fa te lo lan nga kan i nau ngan fa bantukin pathian fa le an lak ding ni chan kan nga ke unau te u mihring chon lo thil siam zung zung minung bong salo sermi thil vialte thei hai te hai te na huana kan thil cin zong zong te boma kan cin mi thil vialte na thil siam zong zong te hian sermi thil vialte na nih hin opet tuan nei ni ma chu chu tlaih bok tuan nei Pathian fa lo la hnual ngak ni. Pathian fa an lak pik chan kan nga. Rom pung riat kan en chuan.
Roma ngan pariat kan zo se chun. Ani tan tu rangin an um lo ati ni. An si ding ning kel in an um lo ate. Unaut in huan thlai ra ta ngai tua teu. Kawla kanau na nan du min an chin minak ruat man na u. Bible kan en a. Bible kan zo i Israel fa din kanan ram an va en thak khan.
Israel mi hna nih Kanaan ram an van ngiat ah khan an grape ra len zia kha an mitsur tai a ngan ning kha grape ra bol kha patling pahnih an zawn ai chu
mitsur bol khat man kha minung pahnih nih an zawn cu ti ang vel ra chuak thei turan ti kan thai te hi So bantuk in kan citmi thlai te na hi a thai a tlai nga ding mi Hallelujah Amen Cu ni ang a ra suak thei tur cu Cu bantuk in tlai kho ding mi cu Satan a suan Satan nih cun a thil ti thina mun alo op ve la ni a thil ti kho thawnak in a rak uk nga an tuan tlok tlok ani a tuan bak in a tuan na Pathian fa te lo lang kha ka ni Pathian fa le an laknak chan Hallelujah Amen Mikhing te thun in a pek mang cu alo in tilal em em mai ni. Menung nawl ngaihnak a pek me mang cu arak i boi ter tok rin hran. Chanchin tha cu hi ni. Thong tha cu mai ase. Pathian fapa Isu Krista lo lan chan ber cu.
Pathian fapa Jesuh Christ arak ratnak a chan bik cu. Diabol na tho zong zong ati boral na ni. Khotcherian tuannak ro ok cha se. Hallelujah.
Amen.
Una tu sani ka soi hi. Kawl ka dau na tu sa na ka chim mi he mihring te cungah chong ni lo menung cung long a si lo thil siam zong zong ta na ni sermi thil vialte cha song a se in huan khai te tam tok a sei ni nan chin mi chin thlak cha song a si se amen lalpa in kut koi mal som cheu dua bawipa ni nan kut in nan tuan mi thla chuah pek an du na in lawa ta bo tam tak thar tu na du se wa an lo song a tam pi thai tlai mu tar an du na sete na thu le na mangin alo op ve ka lo setan nong ngai nak bang pe arak uk di chu i thawrim rang in sing lo thin nan tuan na theih ning bantuk in nan zun ton lo thlai te puin tam tak a ran chak thei hai thei hai song ni tampi tlai an du ve ni ma sela satan lo open seven sela se tan ni tlai kho lo ding in auk na rom bung riat asai ne rom angan pariat a chimmi si an ma ni tu dan om ni lo an ma tu ning bantuk lo min sela om tir tu wang om ni a umtertu cu ruangah a ummi si Pathian fa nga kan i Pathian fa an nga in huan thlai zong zong te hian nan dum thlai na vialte nan nang ni chopo ni lo nan mah lawng si lo zani ka sermon in ka thiam ni chuan dosari ka chim mi sharma nan thai thiam si chuan hakha hian hakha hin pian thar na mei pon ni lo in hren than nak long si lo in thlai tam tak poin tharang thlai tam pi song ṭha tein nan zun khawh lai hallelujah amen Isua Krista lo lan chan ber cu Jesuh Christ a ratnak a chan bik cu sual a thaw zong zong ti boral tu nan ni Satan tuannak vialte hrawk ding ca se Lalpa su fakin mo se amen cu Satan a mihring fa te alo obet na zong zong cu Satan in minung fa le a rak uknak vialte cu chan chuak turin khamh dingah Isua Kristus cu lo kal Jesuh Christ a rak ra Lalpa sipakin Moses Amen chan chuak turin Isua cu lo kal ta ni khamh tu dingah Jesuh cu a rak ra mihring a ron chang ta minung a van i chang i tai kan hriat thiam atan du ka nei he kan kan thai thiam awk du mi ka nei Isua mihring a ron kal ta ka wang hian Jesuh Christ minung i a van i chan ruang ah hin he le thu nei tu hi hin vlei anu ngai tu hi Isua ni ngal mi lo Isuan ni ngal mi lo.
Jesuh a si chol rim lo. Voi khat le chi ka sayang. Kha ka chim tha ni lai.
Isuwa mi hinga ron kal ta ka wang hian. Jesu Christ minung i avan i chan ruang ah hin. Pathian ni ma se. Pathian siman solo. He le thu nei tu hi. He fole ya nol ngai tu hi. Ama aron ni nga lo. Ama hi chikhat lo avan si chol lo.

A rawl tam lio cun Satan nih cun a van tuk forh cang ai. A ron thiam na hi poi mawh te ni o. A van tuk forh nak he biapi tuk hit o. Lu ka bung li chang ruk kan en chuan. Lok angan pali am he paruk nak kan zo sia cun. Satan a chuan ti hen sai ni. Satan nih cun hi ten a chem. Chibai min buk la.
Rak ka bia lo. He le thu nei na le ro pui na zong zong hi. He fale nol ngai nak le lian ngan nak sun pa na vel te hi. Ka piang che. Kan pek lai.
Ngai tu chiang ma te unau. Khat tha tan ule na van ruat mano. Satan hian Satan nih hin Isua bulah Jesuh pawng ah sipai min buk la ka bia law thu neina le ropui na hi ka peng che lo ti nawl ngaihnak le lianngannak sunpanak kan pek lai ka hnenah pek kan i sia lo ti ni ka sinah pek a si cang tu nge lo pe kan ti cun mihring te khan an lo pe a ho nih dah a rak pek na si cun minung nih khan an rak pek mi kan thei thiam em kan thei thiam mo Isuwa rong kala wang thiang Jesu Christ avan rat ruang ah hin thu nei ne ta ron nga lo nawl ngai nak timi ama ta asi chol lo achan chu pathian chu ati kani zai ruang te chu pathian chu a ding mi ase takin ro re la ding te in bia a chai thu nei na pek to chu nawl ngai nak a pek chang mi chu dik lo te le chu sak le ngai lo ding lo pi in a chut than ti lo mi khing te kha setan he na lo pe ka wangin menong ni satan sin an rak pek chang cha Mi Satan kut ah lo om an Satan kut ah khan arak om Satan cu in ti thei takin Satan cu mai ngal ngai in chibai min buk ro rak ka bia tua helai thu nei na zong zong ro pui ne ka peng che he ka lo ngai na la sun pa na fial te kan pek lai ka hne na pe ka ni lom ka sina pe pe ka si chang chu ni ma sele iso cho tu mi lo ni seman sala jesu ne cha adu hallelujah amen satan atanga chuak eng mai sna du lo ni satan sila chuak mi kha Jesuh nih zeihmanh a duh lo lalpa si buk maw se bawi pathang than si ko se Isua hi an se tana tang a chuak pakhat mah a duh lo Jesuh nih hin Satan sinah chuak mi pakhat man a duh lo tuna cu mi tam tak chuan a tua cu mi tampi nih cun kan taksa dam na tur ni phot chuan kan taksa dam nak ding a si phot ah cun Buddhist vui thiam ma kun poi kan ti lo Hong Chi sin va kali kun zong a poi kan ti lo va lawng poi kan ti lo ruahnak va hal zong poi kan ti lo Pathian a duh lo ni he Pathian nih a duh lo mi hallelujah amen kan taksa kan lo na pon ro se kan taksa arak zot song va si ko se Isu hian Jesu ni hen Satan atanga chuak eng ma du lo Satan sina chuak mi sei man adu lo Ega de kai ni ve hi Zai ruang ala kan ni tu hi Kan dam na ni phot chuan Kan dam na ka si phana chun Buddhist preaching ma kan kal thin Buddhist lang boy sina kan kal don cucu pathian a duh lo ani cucu pathian na duh lo hallelujah amen Daniel te khan Daniel te ni khan Shadrach Meshach Abednego te khan Shadrach Meshach Abednego ni khan mei pui an pai lu dong khan mei pu chung i an pai lai na khan min chan chuak dol lo ma sila pathian kan phasan lo bang an rakan khap lo ma sila pathian chu kan lo bal lai lo ante he ka nat na hian he ka fa na ka hin dam lo mai la dam lo mat ning lo ka pathian ma lo chuan ka kun lo bang ka pathian mai ka da ti lo chu ka kun lai lo hallelujah amen chu chu ring tu te om dan tu ni cho chu sum tu na nun ding ding chu se myanmar ram chung ka unau te ka hmu hian kol ram chung ka u le ka nau na ka hmu na ka ru ti na tu chu mo ka thin longa fa tar tu chu mo engate buddhist vui thiam ngan ron thin sai ruanga ta buddhist lang boi ruana kan hal ton kan pathian hin dam na um ni kan pathian a kan damnak a um hallelujah amen mi ti dam do lo ma sila a kan dam tar lo zonga lal dang sipai kan buk lovang voi dang mai a kan kun lai lo hallelujah amen a duh mi lo ni isua khan jesu ni a duh rim rim lo ta chuan le cho chun setan atang kut ni lovin setan

Cho thil sual tuahtu vialte cu Satan kut ah khan an tlu dih i an cungah Satan an thu lo nei ni an cungah khan Satan nih nawl a rak ngai Isua chuan sihmanhsehlaw Isua nih cun Satan a kut atang thu nei na let duh loin Satan sin i nawlngaihnak kha lak kir duh loin mihring sualna zong zong cu amah na phur ta ni minung sualnak vialte cu amah nih a phur hallelujah amen mihring te sualna zong zong cu phur ta minung sualnak vialte cu a van phur i

Cross ah sual aman a phur ta. Vailawa cu amah nih cun a phur i mihring te sual aman zong zong cu Isua cun cross ah a pe ta. Hedong sualnak man vialte cu Jesuh nih vailawa khan a pek di.
Hallelujah. Amen.
Satan a bawi pe chan zong zong Satan nih a ukmi vialte na ruang kha mihring te sual zong zong cu phur in menung sualnak vialte cu phur in Hei mihring te sual nei ta se. He minung sualnak he siseh law. Cu kan sualna zong zong cu. Cun sualnak vialte cu. Isua zong khrosa phur ta. Jesuh na chan vai lam ah khan a phur i. An sualna zong zong a lak kian saka. An sualnak vialte cu a lak piak di na in. Isua zong khrosa phur ta soka. Jesuh na chan vai lam ah khan a hong phur chang i. Khrosa sa ti tuam ta ni. Vai lam ah cun a tha di chang. Hallelujah.
Amen. Satan an mihring te thu nei na chan zong zong cu Satan i minung chuan or a ngaihnak vialte cu cross ah cun thi tuam dang i cu vailam ah cun a sung ter cang cu Isu Krista min hne sak to na cho Jesu Christ kan tai piak cang na ring tua piang te tan chuan a zum tu pau cha chon salin na ni luat na ka se Hallelujah Amen Lalpa su fukin mo se Oi ba thang phasu ka se Engang a thil lo ti sual sa to po ni la. Zeitluk in thil sual a rak tuah zong si ko. Lal dang sipai lo buk to po ni lo. Moi dang a bia cang mi zong rak si ko. Zein chan chin tha cha hi ni. Bo sa na thong tha cha mai se. Isual man zong zong isual cross a phu sak. Na sual man vial ta chu vai la ba si shun a phur piak chang he. Chu me ring tu piang ki ton dam nai. Cho su mi pau cha dam na ka se. Chu mi ring tu piang te chu. Cho sum tu pau pau cho. Setila kuda tang an chuak ani. Satan kuda an chuak cha. Hallelujah.
Amen.
kan cungah thunei na chan tur a nei to lo kan cungah nawl a ngai a ngai kho ti lo kan cungah thunei na chan tur a nei to lo kan cungah nawl ngaihnak a ruang um ti lo a thunei na chan a nawl ka ngaihnak kan sual man cu kan sualnak Isuwa pe to ni Jesu ni kan pek cha Hallelujah Amen Isuwa cun lo pe so kan ni Jesu ni a rak cham chang Cu thuneihnak cu le Cu nawl ngaihnak cu Kolossa thihnak hmang chuan vailam i thihnak in Kolossa bong ni chang so pa kan Kolossa a ngan pari a hlei nga kan rel ah cun Satan cu ti tlawm ta Satan cu a sung a sung ter amen kan sualna song song cu kan sualnak vialte cu thla na hnu chia thla na cun a kal tak i thla na hnu chia ni thla thla na khan a kal tak

vawlei le van i nawlngeihnak vialte ka hnenah pe kan i to lo ti ni ka sinah pe ka si cang a kan ti hallelujah amen hallelujah amen mihring ten nenong ne satan he thunei na ka lo hlau to chu satan nawlngeih na kan pek cang mi chu Isua chuan Jesuh ni chu Krista thi na mang chuan vailam a thi na thong e aron ti tum ta awan suk tar chang e aman aron pe ta aman avan pek chang e chu thunei na ngei mai chu chu nawlngeih na Lengmang te cu. Lo ki sak le ta ni. Ale kan lak piak tha.
Amen. Lo ba su ke mo se. Hoi pathang tho se kau se. Yesu Christ ai thu nei tu chu ni. Yesu Christ no ngai tu chu se. Khowela ron kal tir khan. Vale yarak rat ka akhan. Thu nei tu ni lo kan ti to. Mol angai tu se lo kan ti chang kha. Setan zo khan thu nei tu. Setan tu khan no ngai tu si chang.

Tin thune in Lalpa cu keimah nih min pe let ta. So no ngaihnak cu kan mah kha kan van. Hallelujah. Amen.